Semua sida nadai kala suntuk pemakai munyi ti udah munyi jaku ti udah sebut Tuhan ngena Elijah, mangkuk nya enda kala nadai tepung lalu kebuk nya nadai enda kala nadai minyak. Jadi lebuh kitai berati di dalam jaku Tuhan tu menyadi, iya nya dalam. Tuhan benyaku enggau siku nabi madah ngagai menua Israel maya nya lebuh dipegai Raja Ahap. Raja Ahap ti bekuasa ba menua Israel menyai nya, nyadi lebuh Tuhan madah ngagai nabi tu tadi ngagai raja enggau semua orang Israel madah ke dua tauka tiga taun menua Israel deka kena kemarau. Nadai ujar. Reti nya Tuhan udah madah ngagai Jam uh, orang Israel deka nyendiaka diri empu. Nama utai ti patut digaga lebuh musim kemarau? Laban lebuh musim kemarau nya mayuh utai enggai nyadi. Utai tumbuh enggau kitai betanam enggai nyadi agi. Nyelih Lebuh Tuhan jaku ngagai gerija tarekat Terubah, Iya ngasuh gerija tu tadi ngagai siti Sungai Yordan. Lalu ba Sungai Yordan dia, Tuhan ngasuh burung ka nupi Nabi Elijah. Tang lebuh ai ba sungai tu dah nadai agi, Lalu Tuhan mega ngasuh Nabi Elijah tu tadi ngagai siti menua ti dikumbai Sarepah, lalu Tuhan deka ngasuh indu lalu nupi Nabi Elijah. Kena dulu kitai macha ayat empat belas tu nyadi. Iya nya. Laban utai ti disebut Tuhan Allah Taala ke sembah orang Israel, mangkuk nya deka seruran bisi tepung, lalu kebuk nya deka seruran bisi bidang, sebedau Aku Tuhan ngasuh ari nya. Aku deka ngasuh siku indu baru ti diau dia nupi nuan. Tebalit enda? Patut nya nabi tu tadi nupi inup ke balu. Tang lebuh Tuhan bejaku ngasuh inup ke balu nya nupi iya. Tang siti utai ti beda kita ditu menyadi inya Elijah tu tadi. ngasika pesan Tuhan. Kitai deka meda nama ti kenyadi lebuh nabi Tuhan tu tadi ngasika pesan Tuhan lalu mega inu baru tu tadi mega ngasika pesan Tuhan. Dia kitai meda nama ti kenyadi dalam pengidup sida iya sekumang tiga taun nya tadi lebuh kemarau panjai di menua Mitsraim. Ti dipadah Tuhan, Lalu indu ke uji bai ai irut ngagai aku. Lalu ku Lidah bejaku iya. Lalu indu nya madah baru mansa ngambi ai. Nyadi lebih deka ngambi ai tang ngaga bai pegah reti ke aku. Jadi dalam keadaan indu balu tu tadi, pekani ke ulih nupi.

Aku besumpah dalam nama Tuhan Allah Taala, Nuan ti idup, aku nadai ruti. Utai ti kebisi aku nya semina segenggam aja tepung dalam sigi mangkuk enggau minyak kana mimit dalam kepung. Aku ngambi kayu api, ku iya, lalu udah nya aku ngaga nya. Ke bibit nya tadi ke ungkup aku tu anak aku. Enda nya kami dua deka mati ke berurai. Nadai agi. Ya. Nadai agi udah nya. Ya. Nama? Nya meh lebuh kitai meda kita menyadi dengan ke satu ditu kitai anang besumpah. nyulah nama Tuhan. Ya, ti utai nya nadai padah ke nadai. Ti utai nya amat padah amat. Anang sekali-sekali besumpah ngenang nama Tuhan. Ti nadai nadai mah. Kati kungau ti nadai deh. Ya. Ti utai nya bisi. Padah ke bisi. Ya. Ti mimit, mimit lah. Ya. Tang inu tadi madah tadai. Tang udah nya madah ke mimit. Ya, kadang-kadang kita tadi kita nya mimit sikit madah tu tadai tu ke. Ngai kurang lagi minta. Nah yang mayuh pada tu mimit. Apa lagi ti sikit nadai. Ye tau ti nya ditu Allen sekali kali besumpah ngena nama Tuhan. Pakai lima ribu itu orang lebuh anak mit nya nyerahka reti, nyerahka ikan nya ulih nipa lima ribu iku orang ke tuai enda termasuk anak mit. Nyadi, utai ke bibit nya tadi lebuh tuan nyerah ngagai Tuhan nya tadi, Tuhan deka melipat ganda ke. Eh, anak madah andi tusah. Nyadi kitai perlu ingat ke tu. Nama jaku Tuhan ngagai kitai? Anang irau indu. Ku Nabi ngagai aku pia. Ngupuk nuan lalu sedia pemakai ke nuan. Ingat ditu, Tan gaga dulu siti duku ruti ti mit ari utai ti digemisi nuan lalu bai ngagai aku, udah nya teda nuan nyendia ke utai ke depa sida menyadi. Ke lekai jaku ditu amat beguna mat. Tan gaga dulu duku ruti ti mit nya. Ke Tuhan. Ke hamba Tuhan. Ke Nabi. Nabi madah dia gaga dulu kaku. Jadi, setiap berkat ke bisi daripada kita menjadi ingat ke Tuhan dulu. Ya. Lalu dia gaga dulu kaku. Tendara. Lalu hanya tuan. Nama lebuh kitai nerima berkat? Nama utai bidai kitai dulu? Ya, aku ngelilik udah aku ngelawa Tuhan, udah aku nemu Tuhan, setiap berkat ke bisi diterima aku, aku pikirka Tuhan dulu. Lalu ti aku pikirka keperluan aku dulu, Datai ba maya ngagai Tuhan ke nadai agi. Kala ditu orang main gaga. Reti nuan pikirka Tuhan dulu, lalu utai nya nuan manageka lalu enggai nuan. Ya. Okay, nuan nerima seribu, seratus, lalu diagih ke nuan ke Tuhan. Kalau tidak diagih ke nuan dulu ke Tuhan menyadi, ujung nuan bedau dengan bulan ngerapit ni.

Kena puas nganti je ni. Jadi, engkau percaya punya diri. Nanti kita lebuh nerima berkat dari Tuhan. Pikir ke nombor satu dulu. Agih ke pergi Tuhan. Dada pergi kita. Lalu kebangkala Tuhan sudah beri utai di pemadu mana dalam hidup kita. Ia Jesus beri diri pun Enti anak doa ke paling manah nadai penimbang ya, mati bekai urga nyelamatka nuan aku. Nadai utai ulih kena petai maya nya menyadi kebenar. Tang nya utai tu dah dikeja Allah Taala dalam pengidup kitai. Lalu irau siang malam irau ketu irau keja eh, irau kitai enda ulih tinduk. Eh. Lalu tiba kelalu hiram tadi ujung buat dekat sakit. Lebuh bisi buat kuda pada orang ke kelalu hiram juga gigau tidur. Jadi Tuhan di tu bejaku, dia alai Anang ngirau ke pasal pegila laban pegila chukup pengirau ke diri empu. Chukup meh pengirau ke sehari tu ungkup sehari tu. Ya. Tang laban kitai tu tadi penemu kitai ke indi-indi, kitai ke apai indai, mayuh utai ngirau kitai. Ngirau ke tu, ngirau ke tu.

Jadi sapa enda gira ngagai menteri enda gira termasuk sapa lah pastor ka pemimpin ka sapa ya nadai enda gira orang ke kaya gira ke pekeni ke utak ti kira iya lebih mati lah semua kitai gira mega pekeni ko security ba rumah kitai. Seorang ke bisi utai enda deh mai utai ngasu kita ira. Tolong kadu ke tiga ditu Tuhan ngasu kitai serah ke semua pengirau kita ngagai Iya laban Iya ngibun kita. Amen. Ya, Tuhan ngibun kitai. Kitai meda tu tadi nabi Ilijah tu tadi Tuhan ngibun iya. lalu ngasuh burung ka ngayuh pemakai ngelir tiap hari mai reti. Tuhan ngibur kitai nya. Tuhan ngaga kitai. Nya alai serah ka. Serah ka setiap utai ti ngirau ka pengidup kitai. Serah ka Tuhan. Nya kemah bai dalam sampi. Iya. Sampi nya tang kepercaya aku mai ngena orang kitai besampi. Iya. Aku selalu ngajar kitai udah ngajar kitai besampi. Iya. Lebih hari besampi kitai doa puasa ngagai Tuhan. Iya. Ukai ukai kitai lebih rohani ari orang bukai. Iya. Ukai nunjuk ke kitai nya bisi pengarap lebih ari orang bukai enda. Tang laban ati kitai. Laban kitai ka nyerahka seluruh hidup kitai ngagai Tuhan. Laban nya aja ke bisi kitai nya. Tuhan nya aja dikebisi aku dalam pengidup aku nya. Lalu kini ku jalai kitai ulih hidup tanpa Tuhan eh, dalam dunia tu. Tanpa Tuhan Yesus nyadi pedis kitai. Kitai ka meda ngeri gaya dunia kemaya hari tu. Ni meda ekonomi. Dia tu bukai perang ngena bom, orang perang ngena ekonomi. Nama ti nyadi lebuh peran ekonomi telinga secara global di seluruh dunya? Udah mayuh diatu kompeni-kompeni besai nyuka ngiling tikai pekerja orang badu bekerja ribu-ribu kekeni. Dini enu sida tu bekerja? Dini enu sida tu makai? Dini enu sida tu ngiga pengidup? Mayuh kilang-kilang deka tutup. Semua nya. Ira agi menyadi orang ke mayuh duit laban mayuh tu udah meli tu udah meli lipan udah meli kubi udah meli tu. Keni bisi ira mayar. Ti ke meni sida hanya nadai agi. Jadi kitai tu nyadi kadang-kadang kitai tu terlalu irau laban nya ngasu kitai sakit. Milih serahka Tuhan. Pupuk dipeka nya. Petani ku nya ulih nyarik lebuh bala bandar hari, bala orang ngitung duit ke tadi. Jadi lebuh kitai meri lipat manah-manah bala pia seringgit. Enda deh ngawa orang meda dih nyimpan nya seringgit dah tapi lipat nya manah. Ari kitai kena kerunyuk ke nya agi orang lebuh orang muka nya nyarik. Nya ngadah mining agi nya. Mimit pak. Tang Tuhan deka buah tunas. Hasil ti keterubah ti pemadu manah. Kitai meda chunto Abel. Abel mai anak bungas ari raban pedus iya. Nyayat jelu nya lalu meri perengka tubuh ti pemadu manah nyadika piring ngagai Tuhan. Keep the best. Utuh Tuhan. Ya. Anang ngeja-ngeja ke. Anang ngudah-ngudah ke. Nyau naka ulih meri kitai ke pelalu manah ngagai Tuhan. Ya. Engka nya mega pengidup kitai. Engka nya mega utai ti digaga kitai. Ya. Aku pechaya Tuhan. Iya deka berikat utai ke dikaga kitai. Iya mupuk lalu ngereja utai ti diasuh nabi Tuhan. Mangkuk nya enda kala nadai tepung, lalu kebuk nya nadai kala nadai minyak. Nadai kala bungkar. Berkat seruran bisi Berkat seruran bisi Seruran mengalir cukup untuk keperluan Ya yeah. Hidup ni tadi dia nanti kayuh persoalan Kita percaya menjadi buku dua tu jaku Tuhan lah Lalu enti kitai bejaya Bup Kudus tu nyaku Tuhan, nama arahan Bup Kudus tu kitai nitihka iya? Lalu kitai bejaya Bup Kudus jaku Allah Taala. Jalai Allah Taala bejaku bagi kitai nengah Bup Kudus. Lalu berseruan, eh, berseruan ke Nabi. Ialah hina dia tadi, lalu ngasih Lalu betai enda ngena iman. Ya. Ke jaku Tuhan ti udah didinga iya. Lupuk lalu ngereja utai ti diasuh nabi tadi. Semua sida nadai kala suntuk pemakai. Amen. Semua sida nadai kala suntuk pemakai. Orang nya endang tiga ngasi lalu ngejauka pesan Tuhan ngambika kita mujur, bemayuh tubuh kita deka nambah menua, nambah menua ti kaya sereta ami munyi ti udah disemaya Tuhan Allah Taala agi ini kita ngagai kita. Ti kita enda ngerejaka jaku Tuhan tu nyadi. Ni maya nuan deka nerima janji-janji Tuhan? Diri perasaan nuan betindak lalu ngasika jaku Tuhan lalu bersisa berekat Tuhan deka nyadi dalam pengidup nuan. Amen. Ah, aku percaya tu nyadi. Aku enda jahat tau. Lalu nih cara Tuhan deka berkat ka kita agi. Janji Tuhan ngagai orang Israel mujur pemayuh tubuh Tuhan deka nambah ke. Lalu menua Tuhan deka nambah ke kaya serta ambil alai dua dia. Eh, kita tanam kita. ka tumbuh ka berhasil deh tupi kitai deka berhasil laban ko Pastor William tu bah enti kita ngambi benih babi ke ngambi benih manuk ngiga benih enggau orang Kristian laban benih enggau orang Kristian nya orang udah diberkati Tuhan ke amen Iya datai ngai gerija menyadi aku udah diagih ku dulu. Kaban ku kalak sebab iya enda mayar sekula iya India nya miri. Utai bukit Kanada, aku ga gempuru ari pukul lapan dua PM enggu Iban enggau English ti nya enggu Iban tu mbai. Saleh ambi ku duit tu tadi ba puket tu tadi deh. Nya kena ke besai nya tadi simpan ke dalam tangguk ti laban enda dipilih dulu. Bikih keni ku tepulai. Tambah bas pun dah cukup agi.

Aku tuah makai dulu udah nya aku ngaga nya pulai ku iya. Ha pidi tuai. Udah ngaga nya aja iya lalu mai ku ngagai supermarket. Uh ni tempat dia ambi aja kata iya. Ambi aja. Malu ke tudah aku ke ngambi. Jadi aku percaya ni jadi ya. Nya pula aku makan meri, sampi dulu sediakan minum kan apa. baik kena ngagai benehari gerija. Abraham ngasi lalu iya diasuh bejalai ngagai siti endul ti deka diterima iya nyadi pesaka. Jadi, iya selalu berkah ari kitai ke ngasika pesan Tuhan. Iya selalu berkah ari kitai ti ngasika ajaran Tuhan. Lebuh nuan beresaa nuan ngasi lalu nuan betindak sesuai dengan Firman Tuhan,

Nuan tetap nerima berkat Tuhan. Amin. Panjai pun kemarau nya tetap bisi berkat Tuhan. Sembilan selalu ke plan ke aku. Pasal aku pasal. Kalau nak kerja makan, jadi cikgu, jadi berita. Lepas aku minta duit, nanti ujung bulan makan. Pemaham je aku, nanti ujung bulan, nanti ujung bulan. Meri amat meh meri betul nganu iya. Kitai enda tau gunaka duit ku iya nganu tu. Nyadi satu ngasika pasal jaku Tuhan tau ajar pasal pemberian. Kedua, ngerejaka jaku Tuhan enggau pengarap. Ya. Ke semina dep ngereja iya bekena nya laban tuah pengarap tuah. Mula ti Tuan betindak dengan iman Tuan, pengarap Tuan, utai nya deka nyadi sesuai enggau jaku Tuhan. Berengkah meri hari ti mit, hari utai ti dikemisi nuan nya. Tuhan enda nagih utai ke nadai ba nuan nya. Alu siti agi ditu meri hari asil ti keterubah ari umai nuan. Ti nya bejaku pasal meri bagi sepuluh lah ten percent ari utai kondisi nuan baka orang ke gaji tiap bulan gaji bulan orang ke kontrak lain lah enda nitih pada bulan tu bisi bulan nya kurang baka orang ke bedua betamu nitih ke hasil ti ulih nuan. Ke cerita kamu jelas agi ngena ba taja rasul Paulus ba Korintus. Alah tang pun ke duit kita patut nemu puas ati enggau teks ke bisi kita. Laban Allah Taala udah nyebut, Aku enggai sekali-kali ninggalka kita tauka ngelengkapka kita. Amen. Tuhan madah Iya enggai sekali-kali ninggalka kitai.

Ngagai ke lebuh kita seruran chukup utai, kita ulih meri mayuh utai kena kenang bengkah pengawa ti baras. Amen. Peti nya Tuhan deka nambah kitai.